ĩrĩkĩirwo nĩ andũ othe nginya Nduru. Nĩtũremeirwo nĩ andũ othe nginya Ngati. No rĩu kũu nĩ Nyakerũ nĩ kũndũ Ngai atũire mbura tũkĩhanda. Ngai witũ mũtikorwo nĩ hinya, kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ. Na wendo wa Ngai ũrũme nyambo hinya witũ uma. Nĩ thayũ nĩ thayũ mũgathigia nĩoka mũgĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ nĩkĩo twĩ haha eh, tũkĩrĩkia gĩkũyũ nĩ ndarĩrĩirie live ici nĩ ndaya ndĩracoka nĩgetha tũhote kwambĩrĩria Ĩni. Aha. Nĩ ndaigua, nĩ ndaigua. Mzee Githendo. Nginya thaa ici ĩrĩ ona inegene. Confirm, confirm, confirm. Confirm nĩgetha menye ũrĩa ngũcenjia. Reke menye ũrĩa ngũcenjia. Angĩkorwo ĩno ĩna inegene. I would rather the message korwo twĩ sawa we hope uh, mzee githendo njĩra kana thauti nĩ ya nyoroka kana tũmenye ũrĩa tũgũbanga

Sasa iko poa, ni thayo, ni thayo. Ni ndakena. Ni ndakena. Na yage inegene unjire karwimbo ge sawa gatiranegena. Au niho turakinyiria horo wothe. Na ni thayo. Ĩni, ndirĩ wika.

nĩgetha tũkinyanĩre tũcoke rũĩ mũkaro rũĩ nĩ rũcokete mũkaro ona inyuĩ enyewe nĩ mwĩyoneire na mũkeiguĩra na mũkona ũritũ na maũndũ marĩa marĩ kuo bũrũri-inĩ ũguo nĩguo rũĩ rũcokaga mũkaro ona tũkĩendaga atĩa ona mangĩrega maregere kũ rũĩ no nginyagia rũgacoka mũkaro na no nginyagia rũcoke mũkaro

amu nĩ anjiarire awa na maitũ Nĩwe- nĩwe mũnjihũrĩri mũnjaũri na mũnjarĩ- na mũnjarĩri na o mũthenya nĩ njugaga nĩ thai na nĩ thayũ niĩ ndirĩ mũkristiano niĩ ndĩ mũgĩkũyũ na ndirĩ mũgĩkũyũ mũkristiano ndĩ mũgĩkũyũ na o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ ndiũkĩte haha kwaria cia ndini njũkĩte tũrume cia mũ- cia nyũmba itũ nĩcio twathugirwo nacio na nĩcio tũgũtũra twarĩrĩ- twaragia ũhoro wacio na tũre tũ- tũrung'aga ici tondũ rũthiomi rũrũ angĩkorwo nĩ tũrahota nĩ tũrahota rũthiomi rũrũ kũrwaria na tũkaranĩria nĩ ndĩrakena nyonete ũgĩthikĩrĩria tũkĩaria cia rũthiomi rwitũ na ũkĩaria cia rũthiomi ti live ici nĩ njokeraga kaingĩ ti live ici cingĩragwo atĩ andũ maraingĩra matarĩ na nguo reke tũ- tũtue eh eh kenya mbe njokerio yote sibo bendera ndirakuoni haria iracurio eh waigua thaa ici nĩ ngwĩting'ũria wĩ mũnjirũ ndĩ na njirũ haha ĩ mũrũ wa nyũkwa Eh, haha nĩ ũkũmuona horera o hau ũrĩ ĩ bendera tũtiracurĩria itherũ tũtiracuri bendera ũmũthĩ ĩno bendera itũ haha ithe wa rũrĩrĩ kĩmathi ona akĩhurũka nĩ augire nĩ gwoka tũmathi tũngĩ ĩ tũtũ tũmathĩte tũkamatha ũhoro witũ na tũgakinyanĩra na nĩ thayũ na ndĩ mũkenu Ngũ- ngwĩciria ndũre- ndũrecinithia riũa ndigũkĩria hau kururĩra kururĩra na by the way okorwo wĩ handũ wĩ free

ti mũtitũ wĩhithĩte nĩ mũtitũ makĩra megũtũrehera nyamũ ici tũrwo kana tũre tondũ nĩ tũrekererwo thenema na maũndũ matarĩ mega haha na ithuĩ tũgacokanĩrĩra tũcokanĩrĩrie nyũmba na nyũmba ĩmenye na nyũmba ĩmenye maingĩ na nyũmba ĩtaũkwo yone ũtheri nyũmba ĩtunywo nyũmba ĩtunywo nduma ĩmenye ũtheri na ĩtaũkwo nĩ marĩa maratũnina na marĩa maratũhĩngĩca gĩkũyũ-inĩ nyũmba ĩke atĩa ĩtunywo ũtheri na ĩtaũkwo marĩa tũrathiĩ na mbere ĩni niĩ ndĩ mwangi wa nguo nĩ ngwambĩrĩria na kĩrĩa gĩ- gĩtũmĩte njĩke live niĩ ndiũkaga live hĩndĩ ciothe njũkaga live ndĩna ũndũ ndĩrenda kwaria na ndawaria tũgakorwo na session we ũngĩkorwo na kĩũria kĩgiĩ ũndũire kaũndũ kegiĩ ũndũire no ũrie haha agĩkorwo ndũraconoka na korwo ndũraigua guoya na agĩkorwo nĩ kaũndũ karĩa mugaga nĩ ga hitho nĩ ũraigua hinya gũkorĩria kĩng'ang'a-inĩ no ũke inbox-inĩ yakwa kana ũke inbox-inĩ ya rwaka 001 kana ya msonso nĩ thayũ acio nĩo moderator arĩa ngoragwo nao eh, koguo ũngĩkorwo na kĩũria kana namba ya eh, eh, eh, hau ũguo ngwĩciria hena namba yakwa no ũke inbox yakwa either ya ya whatsapp kana ya tiktok niĩ nĩ ngũgũcokeria ciũria na nĩ ngũgũcokeria kĩũria na gĩakorwo nĩ kĩũria kĩna ũritũ kĩũria kĩu tũgacoka tũ- tũkenjera kinya wone ũtheri ũtunyũke nduma ũmenye ma nĩ thayũ twĩna andũ aingĩ mũno me haha twaranĩirie na maũndũ makanjia kũnyoroka kana maũndũ makanjia gũikara ũrĩa mabatiĩ gũkorwo maikarĩte rĩu koguo ndũkaigue guoya na ndũgetigĩre na ndũkone ũru na ndũkaigue hinya kũria kĩũria niĩ ũmũthĩ ndĩrenda kwarĩrĩria maũndũ mana ndĩrenda kwarĩrĩria mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni nĩ thayũ kĩu nĩkĩo ndĩrenda kwarĩrĩria na nĩ mau nĩmo ndĩrenda kwaria nĩ thayũ eni na kairia ndĩciarĩrĩirie reke tũcokanĩre kidogo na tũgĩcokagĩrĩra kidogo ũmũthĩ ndĩ niĩ DJ DJ wakwa ndarĩ arakinya waisha keheri

koguo nĩ nĩ tũtonyane nĩgetha tũhote gũtonya rũĩ rũrũ rũcokete mũkaro na nĩ thayũ na nĩ thayũ na nĩ thayũ ũguo tũthiĩte mũnjirũ ndũkona ĩrĩa ndĩreka ona ndingĩthi ngimĩtũmana posta ĩno ndĩngĩtũmana posta acha

Eni. na hau niho tũrathiĩ tũkinyĩire tũkinyũkĩtie mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni mũgĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ nĩ thayũ

marĩa matwĩgiĩ nĩmo tũrarĩrĩria tũtunyane nduma tũkuũkwo na tũmenye ma ũrĩa ĩratũtindĩka na nĩyo tũbatiĩ gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra ma ya ngai o we mũrungu Mwene Nyaga nĩwe gĩthanju kĩhoro, nĩwe rĩhitho ritũ, nĩkĩo tugaga na gĩkũyũ Mwangĩrwa witũ, gĩthanju kĩhoro hĩndĩ ciothe tũkauga nĩ thayũ. We ũngĩkorwo na kĩũria ũka inbox -inĩ ya, no ũkĩandĩke haha ũkĩũrie tũcokie, kana ũke inbox ya Rwaka 001 kana ya Msomso nĩ tũkũhota kũrangĩra.

wĩna kũ ũmũthĩ ndĩreting'ũria ta njaũ ya mbogo ndaingĩra ndaingĩra live ndĩna bodyguard kaĩ ũrora

kĩgongona na mũgongoni ngũgera ngũgera njĩra ngũrani mũno na ngũtema nguhĩ ngũtema nguhĩ na njacie nguhĩ na njacie hũthũ ũndũ mũndũ wothe ekũhota gũtaũkwo na amenye na igue thayũ ĩni waica kĩruti Mũndũ ũyũ ti mũthũngũ na ti mũndũ mũirũ, ũtarĩ na ũndũire wao. Njiarwa na njiarwa no nginya mũige. Nĩ thayũ, nĩ thayũ. Ĩ thayũ noguo twaragĩrĩria, tondũ tiga nĩ tha cia mwene, ona tũtingĩrĩ na mĩhũmũ ĩno tũrĩ nayo ihinda rĩrĩ.

mũtikamake nĩ background ndirĩ studio ndĩ handũ nja o mũciĩ nĩho horerete na njuge nĩ thayũ ĩni ĩ thayũ thayũ thayũ thayũ ndĩ mũkenu ndĩ mũkenu ndĩ mũkenu hat me nĩ thayũ nĩ thayũ nĩ thayũ nĩ thayũ ndĩ mũkenu hat me ũthecithagie kuororo hĩndĩ ciothe ũthecithagie kuororo hĩndĩ ciothe ĩĩ na tũthiĩ tũthiĩte o ũguo nĩgetha tũkinyũkie na tũkinyanĩre Tũkĩaria cia ũndũire, twaragia kĩrĩa tũrĩ, kĩrĩa tũhetwo, na kĩrĩa tũgũtuĩka hĩndĩ ciothe. Nĩ amu tũrĩ Agĩkũyũ, twaragia cia Gĩkũyũ, tũkarung'a citũ, tũtekwaria cia cia angĩ. tũkaria citũ twĩ yake na tũkũre tũgĩkũragia twĩ hamwe ithuothe rĩu njuge nĩ thayũ thayũ wa mwene ĩ ndĩ mũndũ njetereire kidogo nĩgetha hote kuma kidogo nĩgetha njũke tũhote gũbanga maũndũ maya marathiĩ na mbere no ũririkane

wahe gatũ na niĩ ngũhe kanua tũkĩaria cia mĩtugo ti kĩmerera atĩ marĩa twĩkaga ndĩraiga mĩtugo ĩrĩa ĩratũma bũrũri ũyũ witũ mũno mũno rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyũ tũkorwo na thĩna

rũgatũma tũũrĩre tũgeka maũndũ marĩa tũtabatiĩ gũkorwo tũgĩka nĩ thayũ e, ati unagongewa lakini si mayai we mũthuri ũhikanĩtie we mũtumia ũhikĩte ngwĩhoka we ndũrataranĩrio hau tondũ ĩyo nĩyo mĩtugo niĩ ndĩrenda kwarĩrĩria ndirenda kwarĩrĩria mĩtugo arĩ mĩtaratara ya rũracio ya irua kana ya kĩndũ kĩngĩ na ũngĩkorwo na kĩũria gĩciĩgiĩ nĩ tũgũcokia niĩ ndĩroria unagongewa nini we mũtumia na njugire ngũnyitithania maũndũ maya mothe mĩtugo ũthingu na kĩgongona ciothe ngũka ndĩciohithanĩtie na tũrigi ciũke cikinyanĩre mĩtugo twatwarire kũ atĩ we wĩ mũtumia ũhikĩte onokorwo ndũrace irio no ngorio iria mũthuri ũcio enacio na- nawe nĩ cia gwaka arenda mwake mũciĩ Agũkũrehe nyũmba kũ ũrĩrĩ nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ, nawe nĩwa nĩwoka nĩwauma hau waga mĩtugo wathahia kĩgongona gĩaku gĩa kĩhiko, tondũ kĩhiko nĩ kĩgongona, wathahia rĩrĩa wauma. warehe maũndũ ndirũ thahu maũndũ matangĩrĩrĩka maũndũ mena magigi wamarehe gwaku wathahia kinya ciana iria mũciarĩte thayũ ĩyo nĩyo mĩtugo niĩ ndĩrarĩrĩria atĩ we wĩ mũtumia ũhikĩte Mau ti maũndũ ma gũkorwo ũgĩka atĩ ũgatiga kĩgongona ũgathiĩ na hau nja ũkauma ndĩtũmĩre the term ĩrĩa mũtũmĩraga mũno nĩ wauma nja ya kĩhiko. Gĩkũyũ-inĩ, Gĩkũyũ-inĩ gũtiarĩ ũndũ ta ũcio na iherithia rĩa mũtumia umĩte kĩhiko-inĩ. rĩarĩ na magigi mũno na gĩconoko kĩnene mũno ndikũrĩgweta haha na ndikwarĩrĩria haha tondũ ndiũĩ kana nĩ wĩkĩte ũguo nĩgetha wone mũcarica ũrĩa ũngĩhũrwo naguo nĩ thayũ thayũ Reke twĩ hamwe nyandĩkĩra o tu thayũ hau. Ndigũkwĩra tap tap, tap tap no ya gũ nĩ yo ya gũ keep live ĩĩ yonekane ti matũhũ ĩraria. No angĩkorwo na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ndathire live ĩrĩa ndĩrathiĩte rĩ, nĩ ĩgũkorwo ĩĩ sawa. Mũkũnjĩtĩkĩria nĩ ngũthi na mbere. Thayũ. Ah, Ta reke nĩ ngũkũhũrĩra ndĩ live nĩ ngũkũhũrĩra. nĩ thayũ Eh, rĩu ĩyo mĩtugo nĩyo tũraria nĩ ndakena gũkuona msomsona ndiũ kana nĩ kũra wora nĩ ndakena gũkuona Nĩ ndakena gũkuona. Thayũ, thayũ, mwaũra mũgacikũ nĩ thayũ, nĩ ndona twĩ hamwe. Niĩ ndĩrarĩrĩria mĩtugo, na ndacoka hau ndauga kuuma kĩhiko ũrĩ mũtumia. Na nĩkĩo njugire eh, mĩtugo, ũthingu, kĩgongona na mũgongoni. Mũtumia eragwo ti mũgongoni, no nĩwe ũkoragwo ũkuĩte kĩgongona. Rĩrĩa kĩgongona kĩu kĩathĩa- kĩagĩa na thĩna kana kĩagĩa na gĩko, gĩko kĩu gĩgũka kinya kwĩ mũthuri na gĩũke kinya gwĩ ciana. Nĩkĩo ndĩrauga mĩtugo, ũndũ ũyũ nĩ ũngiĩte ihinda inene no ngwaria ũrĩa ngwaria umũkanĩte tondũ nĩ ndĩraturwo. Rũciaro rũrĩa tũrĩ rũrĩa njiaro iria cirĩ kuo ihinda rĩrĩ ici tũreta Gen Z nĩ iria cia- cierathĩtwo nĩ mũgo ũrĩa wa kĩbirũ irĩ mathahu nĩcio ici nĩo maraiga ati unagongewa lakini si mayai na mũkongerera kugongewa niko ni constant no nĩ mũtumia ũrĩ na kĩhiko mũtumia ũrĩ kĩgongona-inĩ gĩa kĩhiko ũrauga maũndũ maya mara- mathiĩ na mbere ũguo na agakinya nĩ na akauga nĩ sawa Ate- atekũririkana ndirũ na mathahu marĩa arehe gwake mũciĩ arĩ mwe- arĩ we mũkui wa kĩgongona nĩ amu nyũmba yake na ũrĩrĩ wake ũrĩa ũrehaga rũrĩrĩ nĩguo kĩgongona kĩrĩa kĩnene mĩtugo twatwarire kũ ĩ hihi we nĩ ũtũirie mĩtugo kana onawe ũra- ũrauga atĩrĩrĩ nĩ rwahurutana he mũini ũraugire atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ- mũndũ ũtoĩ kũrĩa arathiĩ njĩra yothe nĩ ĩmũkinyagia we nĩ ũĩ kũrĩa ũrathiĩ nĩ ũĩ kũrĩa ũrathiĩ nĩ ũĩ njĩra ĩrĩa ũrabata- ũrabatara kũgera kana nĩ ũrabatara gũcoka magomano-inĩ ma njĩra na nĩ ũrabatara gũcoka magomano-inĩ ma njĩra nĩgetha woe njĩra ĩrĩa ũramenya kũrĩa ũrathiĩ nĩ thayũ tũrĩ haha ithuĩ tũra ĩ thayũ thayũ thayũ thayũ mũmbũi witũ nĩ thayũ msomso ndakuona ndĩ mũkenu ciũria iria cingĩũka inbox-inĩ yaku nĩ ũkũmenya ũrĩa tũkũhota gũcokia kana ũngĩhota no ũcokie nĩ thayũ eh, niĩ ndĩracoka o hau ha mĩtugo Bango-inĩ ndakuona Meri, thayũ thayũ thayũ, ndĩ mũkenu nĩ gũkuona. Nĩ tũrarĩrĩirie ihinda rĩrĩ kinya kuma ihinda inene mũno na nĩ ndakena gũkuona. Tũrarĩrĩria mĩtugo, ũthingu, kĩgongona na mũgongoni tondũ indo icio kũringana na ũrĩa tũraria. indo icio cirĩ na bata na cirĩ na bata mũtũrĩre-inĩ na nĩcio itugĩ iria ciĩhithĩte iria cigũtũma nĩcio itugĩ iria cigũtũma tũkorwo tũgĩkinya na tũgĩkinyanĩra nĩ thayũ eh, mĩtugo yanjagia kumana mũciĩ na kumana na ũreri na kumana na ũreri onokorwo nĩ tũkinyĩte na twĩ ihinda-inĩ rĩa ũrathi ithuĩ tũrataũkwo na tũkona harĩa tũrabatara gũkorwo tũgĩkinya na ũrĩa tũrabatara gũkorwo tũgĩka nĩ ithuĩ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩona aca na tũrege o ta ũrĩa maguka maitũ marĩa marũĩrĩire wĩyathi mahutĩirio kĩgongona kĩao kĩrĩa tũtũraga tũrĩragĩra tondũ gĩtirĩ gĩacoka. Maingĩrire mũtitũ na makiuga ciaigana nĩ ciaigana ithuĩ na ithuĩ nĩ ithuĩ tũ- tugĩte tũtigũtunywo mĩtugo itũ no nginyagia tũmĩcokie na kũingĩra mũtitũ gwitũ ti gũthi kuoya ibunuka na njirũngi atĩ tũrũĩrĩre ituĩka ritũ na kũrũa gwitũ nĩguo gũcokia mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire ona twĩ 21st tũrorete 22nd century twĩ 21st century nĩ ithuĩ tũbatiĩ gũcokia na twarĩrĩrie o mama Wee mĩtugo ĩyo ĩrĩa ũrenda ĩkinyanĩre nĩyo tũrenda twanjie kuma haha nyũmba harĩ mũtumia na harĩ mũthuri ũrĩa ũtakinyanĩrĩte wa gũkorwo na thingira. haha mwĩhĩrĩto thandĩ cigĩcarĩka cikiuma riko cigacarĩka ci thandĩ cia ũũgĩ na wendo na rwendo nĩgetha tũkinyanĩre na tũkinye harĩa tũrongoreirie nĩ tũgũkinya

tũmenyanĩre Nda- ndamwĩra mũndũ ũtoĩ kũrĩa arathiĩ njĩra yothe nĩ ĩmũtũ- no- nĩ- nĩ ĩmũkinyagia tondũ ndoĩ kũrĩa arathiĩ ithuĩ na ithuĩ nĩ tũramenya kũrĩa tũthiĩte na nĩ tũramenya kĩrĩa tũrenda nĩ amu nĩ ũthingu tũrenda gũkorwo tũgĩcokanĩrĩria tũramate ũthingu wa maithe maitũ marĩa makũrũ marĩa marĩ matheru ũrĩa mekaga ĩĩ arĩa marũga mathiaga mũgumo-inĩ magathaitha mwene nyaga magathaitha mwene nyaga amahe mbura na matiumaga hau ĩtathecete thĩ ona mokĩte ma- ona matokĩte matũgũta mbura ĩgatheca thĩ rũciaro ĩ ciana cikona gĩa kũrĩa na cikahorwo nĩ ciahonokerio rũciũ rwacio nĩ thayũ mwangi mũgathigia no tũthiĩte tũkĩrataga ici gĩkĩ kĩnya gĩatũkĩte nĩ tũgũkĩrata gĩtirataga ũtukũ tũgũkĩrata ihinda rĩrĩ twĩ na ũhoti nĩgetha rũciũ rũkinyanĩre na mĩtugo ya mbere mĩtugo tũgĩcokia mĩtugo aciari arĩa marĩ haha kĩndũ kĩa mbere nĩ rũthiomi ndũkanjĩre we wĩ mũgĩkũyũ na wĩtagwo kamau no worio wĩtagwo atĩ ũkauga wĩtagwo kimau kana worio wathiĩ nako kauga sisikiangi oruga mĩtugo yanjagia hau nĩ amu mĩtugo itũ yanjĩti- yanjagia na rũthiomi nĩgetha ũkaho- cikahota kunwo ngomo kimenyi arĩ o hau akamenya wakũrigwo akarigwo ũcigũkũnagwo rũthiomi nĩ kĩndũ kĩa mbere gĩa gũthaitĩra rũthi- rĩ- mĩtugo na gũ- na kũhonokia rũrĩrĩ Mũgathigia akamwĩra to nginyagia ũke kwĩ mũgathigia nĩgetha ũmenye rũthiomi. Twĩna njaranda nyingĩ mũno ciandĩkĩtwo, twĩna njano nyingĩ mũno ciandĩkĩtwo cia Gĩkũyũ. Wĩrute gũthoma Gĩkũyũ, mĩthomere itũ ya Gĩkũyũ. nĩgetha ciana cikũre ĩ ciana cikũre cikĩmenyaga rũthiomi rwacio akamenya gwĩtana baba no ti baba akataũkwo awa no akataũkwo maitũ ĩ maitũ rũthiomi nĩ rũrikĩru maitũ ti ma- nĩ- no ngũmeta maitũ no ũtaũkwo maitũ tondũ amu maitũguo nĩwe ma yaku maitũguo nĩwe ũĩ harĩa ma we waumire nĩkĩo etagwo maitũ nĩ thayũ Eh, no tũthiĩte tũkinyũkĩtie o ũguo tũkĩaragia maya mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni ndĩrĩ o harĩa ha gũcoka na thutha tũthiaga na mahinda o ũrĩa matariĩ thaa ici twĩ mahinda ma Gen Z unagongewa lakini si mayai kugongewa ni constant That- yani yoka ihinda riagirire ta riu eh, hena video ira ira circulataga or there is something that is trending about Guinea Bissau Ni- or it is Guinea ndioi mucio urorete magana mana njamba ĩyo nĩ ya trend na momĩ trend nĩyo ndĩraigua mũkĩarĩrĩria na percentage nene ya atumia acio nĩ atumia me na kĩhiko na athuri marĩ muoyo korwo athuri nĩ mahurũkĩte rĩ no tũkiuge njamba ĩyo ĩ nĩ mũtheca nĩ mũtheca kĩ nĩ mũtheca rũhi nĩ mũtheca gĩkuũ kana nĩ mwendia rũgĩa No tha ici rĩ mũthuri e muoyo no mũtumia we nĩ wauma wathiĩ nja wa kĩhiko wathahia kĩhiko wathagia kĩhiko o mama ũĩ we mũtumia nĩwe ũkuĩte kĩgongona kĩa rũrĩrĩ kĩa ũrĩrĩ gĩa kũrehe rũrĩrĩ na kũrehe rũciaro wauma gĩkũyũ-inĩ mũtumia mũwĩtaga wacũ na nĩ mwĩting'ũragia nake mũno mũkauga atĩ citionagwo nĩ itharo nĩ ithayo ciakorire wacũ mũgũ wacũ nĩ gũtharia atharĩtie kĩhiko gĩake akauma nja ya kĩhiko na agakĩrwo harĩa thome aikarage hau mũthuri mwene mũciĩ ũcio akĩgĩa mũtumia ũngĩ na tondũ nĩ kwarĩ na igongona mũciĩ wacũ ndangĩikarire mũciĩ nĩgetha ndagaconorwo tondũ arĩ- arĩrĩa arĩ- yani nde- nde- nde- njuge ndekũrecognize ũrĩa kwagĩrĩire agĩũkĩra rũcinĩ tene mũno na agĩthiĩ mũgũnda na agĩthiĩ mũgũnda no e mũgũnda rĩ nderi na hũngũ nĩ ciathire mũciĩ kũrĩa kwarĩ na igongona cikĩoya nyama tondũ nyama nĩ cirakĩhĩhio nĩ nyingĩ cikĩoya nyama Na tondũ Waco ndaarĩ haraihu na harĩa mũciĩ-rĩ, we arĩ mũgũnda-rĩ, ndĩririe tondũ nyama ĩno nĩ hiũ nĩ ya njino-rĩ, yahĩa mũno magũrũ ĩkĩrekia. Kwa mũnyaka mwega kana mũũru, o harĩa Waco arĩ, cikĩmũkora mũgũnda. No thimo ĩyo nĩtwĩting'ũragia nayo. No ũtanauga nĩũgwĩting'ũria na kĩndũ, amba ũthuthurie. wenjere ũberegenye na ũmenye kĩhumo kĩa nĩ- ciakorire wacu mũgũnda no ciamũkorire nĩkĩ nĩ wega ũrĩkũ ĩkĩte nĩ gũkĩra tene ĩ kana nĩ gũtharia kana nĩ ku- nĩ kuma nja wa kĩhiko

Tũrĩ Agĩkũyũ, Gĩkũyũ-inĩ na hĩndĩ ciothe rĩrĩa nauma ngo-inĩ rĩrĩa nahiũhia ciande. nĩ tugaga nĩ thai na nĩ thayũ nĩ ndakuona thayũ thayũ tũthiĩ na mbere tũthiĩte ũũ kĩrĩra gĩkĩ ti gitũ na ti kĩa mũndũ e wika na ti kĩa mũndũ na mũka acha gĩkĩ nĩ kĩa mwene na tũgũkĩrung'a kinya njiarwa cigetĩkĩra rũhuho rũrũ nĩ rwacokirie harĩa rwabatiĩ gũcoka. Nĩ thayũ. Nĩ thayũ. Na tũkwaria tũcirung'e na tũcirung'e hĩndĩ ciothe. Niĩ ndĩmwĩrire ndĩrarĩrĩria mĩtugo, ũthingu, kĩgongona na mũgongoni nĩ amu icio nĩcio ihinda rĩrĩ ciratũrehera maũndũ ma njuge ma- ciratũrehera muga nĩ wa mwa- wa- mwarĩ wa mwa- mwarĩ wa mwarĩ Eh? acha rũrĩrĩ nĩ tũrĩte angĩkorwo we mũtumia Wenaigĩra mau. Justice Rianyi. Kĩũria kĩu gĩaku ndina gĩtaũkwo wega. Kĩandĩke rĩngĩ. Mũmbũi rĩu nĩ wamenya. Ĩĩ kĩu nĩ wamenya. Ũguo nĩguo ũguo nĩguo ciĩkaga atĩa? Cithiaga. Ũguo nĩguo cithiaga. Ũguo nĩguo wacũ akorirwo mũgũnda. Na rĩtwa wacũ nĩrĩo nyagacũ. Na nĩ mũĩ wega nyagacũ. nyagacũ nĩ kuga atĩa tiwe gekire ũrĩa ngwetereire nĩ ndona ta akinyia makinya gũkũ no nĩ ngũkĩaria nake ihinda rĩtarĩ coho mũthuri waku angĩkua rĩ no wa no wo karĩ na mũrũ wa nyina ũrĩa ũmũcokete Eh, gĩkũyũ-inĩ nĩ harĩ na kĩndũ gĩtagwo thambanio nĩ ngũmĩhutia nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu gĩoka mũthuri wĩ mũtumia ũngĩ mũthu- ũngĩakuithirie mũthuri mũrũ wa nyina ũrĩa mũcokete nĩwe wa gũthambagia nĩwe wathecaga gĩkuũ nĩkĩo ona mũtumia wahika wĩ mũtumia mũgĩkũyũ wahika ndũtuĩkaga mũ- wĩragwo wĩ mũtumia wa mũhĩrĩga ti atĩ mũhĩrĩga nĩ ũkũũnĩte we nĩ understand you serve the greater good of the, the clan justice rĩanyi ĩĩ no no nginyagia haiguĩkane ĩĩ no mũ- no no no nginyagia hakorwo na na, na ũiguano na ũiguithanio ũrĩ igũrũ mũno mũmbũi ĩĩ ũreciragia rĩ handũ wa king no nĩ harĩ na gĩtũmi nĩkĩo eragwo thimo ici citũ cia gĩkũyũ ciothe cikiunwo ciunagwo na rũkomo na athuri arĩa othe ma- ma- mathimaga thimo ici athimi aya agacikũ onokorwo ndĩ ũmwe wao aya agacikũ onokorwo twĩrorera nao aya agacikũ hena kĩrĩa monete Makiu- thimo ici cikiunwo kana thimo ici cigĩkinyanĩra kana cikirwo nĩ cigũcanwo kana cikirwo nĩ cigũtwarwo rũciaro rũrũ rũngĩ no ta ũrĩa twathomaga twĩ cukuru methali maana ya juu na kuna maana fiche ona ndaĩ ici tũgwatithanagia gĩkũyũ-inĩ cikoragwo na ũndũ na hĩ nĩ thayũ cikoragwo na ũndũ na hĩ

citikamenye tũrarĩrĩria kĩ ũcĩe ũhutahutie yani ĩkorwo na activity nĩgetha tũthiĩ na kĩ tũthiĩ na mbere yakorwo na activity ndĩkoragwo na maũndũ maingĩ nĩ thayũ ahandi mwaũra nĩ thayũ nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaranĩria nĩ tũkwaranĩria harĩa ndĩ ndĩ nja na ndiũĩ kana gũgĩkinye ihinda rĩngĩ nĩ gũkorwo nĩ gũkorwo na nduma no ihinda rĩu rĩngĩgakinya twĩ na mathaa mathaa twĩ na mathaa maingĩ ma kwaranĩria kũrania ciũria na gũcokanĩria twarie cia mũciĩ nĩ amu tũrĩ agĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ na hĩndĩ ciothe ndĩting'ũragia ngauga rĩkiuma ngo-inĩ nĩkĩhiũhie ciande nĩ njugaga nĩ thayũ eh, ndĩna kaũndũ nĩ mwĩrire ndĩrenda kwamba gwĩka na tondũ ũrĩa ngwendaga ikarĩre gĩtĩ gĩkĩ nĩ amba nĩ akinya rĩ nĩ ngũmwĩra oke nĩgetha anyitĩrĩre haha nĩgetha nani ngorwo ndeka atĩa nĩgetha ngorwo ndeka kaũndũ kau nĩ thayũ tũrarĩrĩria mĩtugo tũrarĩrĩria mĩtugo tũratu- tũra- mũtu- mĩtugo ũthingu na kĩgongona na ndamũgwetera na ndamũgwetera rĩanyi rĩanyi rĩanyi rĩanyi Ũ- nĩ ha nĩ ha nĩ ha ndatiga ndatema nguhĩ ndatema nguhĩ harĩa wona nĩ ndatema nguhĩ mũno rĩ ta njĩra nĩ ha- niĩ ndiendaga gũtiga mũndũ na henwa na ũngĩkorwo nĩ ũrenda ngũtarĩrie makĩria ũnjũrĩtie kĩũria kĩu no ngũcokerie either haha kana ũke inbox-inĩ kana ũke handũ hangĩ Join. Twĩ hamwe. Hau nĩho tũrĩ. Rianyi ndiramenya nĩ haitanarikia. It's Karobema. You need help. Uko wapi? Niĩ harĩa ndĩ ndiũĩ kana no ũkinye